ווען דו גייסט און ווען דיין מאמע זאגט און מען טראגט אהן א שידוך און דו פרעגסט איר וואס זאגט מען אויף די מיידל, זאלסטו גארנישט פרעגן צו זי איז עפעס געלונגען, דאס איז אלס נארישקייטן. יא געלונגען, נישט געלונגען, ס'איז אלס נארישקייט, וואס איז שייך געלונגען? וואס איז שייך געלונגען? וואס איז שייך געלונגען? זי איז פאפולער, זי האט אסאך פרענדס, זי האט ווייניג פרענדס, ס'איז אלס שטיסען. פארקערט! ס'איז א חסרון, דאס זאג איך דיר, דאס איז פון מיין, מיין, מוזט נישט אננעמען, דאס איז מיין, מיין מיינונג. ס'איז א חסרון. אז דו האט א מיליאן פרענדס, האסט נישט האבן קיין צייט צוצוקומען צו איר. זי גרויסט זיך איבער דיר. נישט האבן קיין צייט. ער האט אפאר פרענדס פאר אים ער האט זיך א עצה געבן. וואס האט אליעזר געמאכט א פראווע מיטן אייבערשטן און אברהם אבינו האט געשיקט אליעזר גיי זוך א שידוך פאר מיין פאר מיין זון. און אליעזר האט זיך אויסגעלערנט התבודדות פון זיין רבי. וואס האט אליעזר געזאגט פארן אייבערשטן ביי התבודדות, אויב איך וועל זען א מיידל העט קומען און די מיידל איך וועל בעטן די מיידל איך בין דארשטריג און די מיידל העט זאגן שור. נישט נאר דו טרינק, טרינק, דיינע קעמערעס זאלן טרינקען, אה, דאס איז א שידוך. זעהט מען ווען עס קומט צו א שידוך קוקט מען נישט צו איינער האט געלערנט פלייסיג אין סקול, צו איינער האט באקומען גרויסע מארקס ביי די טעסטס, כ'האלט שטותים, שטותים והבלים, לאקשן, גארנישט, עס ווערט אפילו נישט גערעכנט, זאלסט אפילו נישט נאכפרעגן אויף דעם, לאמיר זעהן די ריפארט קארדס, לאמיר זעהן די פון, לאמיר זעהן פון אלע קלאסן אלע גרעידס, שטותים! ס'איז גארנישט משנה פאר נאך די חתונה. ס'איז גארנישט, פאר די לעבן איז עס גארנישט, עס דאן דורכצושטופן אפאר יאר, ס'איז הבל הבלים. מהרש א האט מיר געשריבן א בריוו איך זאל עפענען א סקול, איך האב נישט געוואלט עפענען א סקול, ווייל קודם די חדר זאל איך קענען, ס'איז אסאך אויפן קאפ, מרה שרייבט מיך א בריוו, זי בעט מיר גוט, רבונו של עולם, מילא דאך מיינסט עפענען א סקול, איך גיי אריבער צו מהרא ש א סקול, מהרא ש וואס דארף מען א סקול, א חדר דארף מען יעדע יאר, די די יאר איז עברה, נעקסטעס יאר איז חומש, נעקסטעס יאר הייבט מען אן משניות, נעק, א' איז עברה, בית. שטארקן די עברה פלאס חומש. ג. משניות, חומש, שטארקן די חומש פלאס משניות. ד. מוז מען ענדיגן די משניות אינגאנצן. ה. הייבט מען אן גמרא און פון דארט און ווייטער. אבער די ערשטע קלאסן מוזן זיין מיידלעך? וואס דארף מען טון מיט מיידלעך? מוהרא ש זאגט, מען נעמט צאם, איינער לערנט אויס רעכענען אביסל, איינער לערנט אויס אביסל שפראך, שוין! וואס דארפסטו וויסן צו ס'איז דא א ספיידער וואס האט פֿופֿצן פיס? און ווען איז מען געוואר געווארן פון דעם ספיידער, פון דעם ווערים? וואס לערנט מען ביי סייענס? האט מען גערעדט פון א ווארים פון אַכצן פיס? דארפסטו זייער וויכטיג וויסן. ווען האט מען אויסגעפונען אמעריקע? וואס דארף עס א מיידל וויסן? קענסט מיר זאגן וואס זי דארף עס וויסן? רעכן אויס אלע שטעט פון אמעריקע, וואס דארפסטו עס וויסן? וואס וואס וועט געשען אז דו עסט עס נישט וויסן? קענסטו זאגן אלע פרעזידענטס פון אמעריקע? און וואס וועט געשען אז עסט עס נישט וויסן? וואס קוקט מען ביי א שידוך? וואס קוקט צו איינער איז א גוטע? צו איינער איז א גוטע?